Tüweleme balam tüweleme, sen ulanaňda-da suratkeş boljakmy? Ýapma gülüliňde bakgyçlar bolsa. Bolýa oglum bor, ýöne suraty çekmäňi ýadyňdan çykarma bolýamy oglum? Bolýa. Eje dogan gutluk bolsun, meň adymdan sowgat. Her doglan günüňde

Mekan! How dost? Eşdeňokmaý dost? Eşitýän näme boldy? Hälden bäri bir giden zat aýtdym, birine-de jogap bereňok-a dost. Bagyşla dost. Men biraz oýa bataýypdyryn. Näme dost, Gülälek hakda oýlandyňmy? Ýok, Gülälek hakda oýlanmadym. Seret şu owadan binalara. Çagalyk ýyllarym ýadyma düşdi. Çagakam şu owadan Aşgabadymyzyň gözel binalarynyň suratyny çekmäni halaýardym. Onam çekip, her ýyl ejemiň doglan gününe sowgat berýärdim. Tüweleme, berekella dost. Bu ýyl ejeň doglan gününe näme sowgat etjek? He-he, belki gelinlik sowgat edersiň? Aýdansyň-a Gülälek hakda ejeňe? Ýok, aýdamok. Näme üçin? Aýdardym, eger Gülälek mende bar bolsa. Aý dost, düşünmedim, näme boldy? Gülälek, beýle başagaý bolup näme ýazýaňmy? Goşgy ýazýan. Hä, mekan hakdamy? Ýok, ak şäherimiz Aşgabat hakda. Meň mekan hakda goşgulaň gutaraýdy öýdýän. Waý,

Mekan, Tälimçi! dowam ediber, dowam et. Mekan, şu günler saňa näme bolýar? Seň öňküligiň ýok. Sen öň sporta höweslidiň. Seň sporta bolan söýgiň, höwesiň dünýäň ençe döwletlerinde Biziň ýaşyl Tugumyz belende parlatdy. Bilýän tälimçi. Bilýän bolsaň näme üçin sportdan sowaşýaň? Men sportdan sowaşamok. Men söýgüden sowaşjak bolýan. Gülälegiň meni undup bilşi ýaly, menem ony untjak bolýan. Ýöne nädeýin? Başaramok. Näme sen Gülälek bilen söýüşdiňmi?

Aýdyma laýykdyr seniň keman. Dur oglum, dur, bilmp dur. Aýdym aýdaňda şu hasabyny diňläpjik aýt. Öňe gidýäň azajyk. Howlugman deňze örejek bol. Bolmasa aýagyňdan hasap öret. Şu sazdan yza-da galma, öňe-de gitme. Şoňa endik etme. Deňze öremäni öwren. Soňy özüňe de gowy bor Aňsat dost. Şuwagt ýalňyş öwrenme ony. Sözlerinem dogry diý. Ýaňky hasaba girmänem öwren. Sen indi mekdebiňden gijä galaýma, bar oglum, bar. Bor kaka, gitdim onda. Bolýar, sag bol. Aly arma-da, dost. Bar bol. Dost, bu gün türgenleşikden soň. Birek bark gaýdaýynla, dos. Nirä gitmelem bolsa, ertir gideli. Men bu gün Mähri bilen duşuşmaly. Men oňa ejemi ugraşjaklygym barada aýtjak bolýan. Onda, dos, men seni Mähriň ýanyna gitjek bolsaň, ýoldan alyp galmaýyn. Diýmek, toý etmekçi-dä? Gülälek, agşam telewizorda seni görkezdiler. Goşgulaňam şeýle gowy okadyň. Seň goşgulaňy Mekana diňläýen bolsa, ýüregi pahş-para bolardy. Indi Mekanyň ýüregini meň goşgularym däl-de, başga gyzlaň gözleri pahş-para edýän bolaýmasa? Bolýa-la. Ýogsa-da sende näme täzelik bar? Men bu gün Aly bilen duşýan. Ol maňa bir zat aýtjak diýdi. Ýogsa-da, Gülälek, Mekan gowy oglan. Sen ony bagyşla. Oň bilen geçen bagtly günleri sen bir ýatlap gör. Mähri, bolýa-la. Maňa Mekany ýatlatmasana. Men şony ýatlasymam gelenok. Bolýa-la, Gülälek. Ýatlasym gelenok diýip, Sen haçan görseň aladaly görünýäň. Ony ýatlaýanyň görnüp dur-a. Şo gün men Mekana duşmadyk bolsam, şoň beren güllerini almadyk bolsam, men bu gün aladalam bolmazdym.

Mekan. Geç otur. Ýer bolýa-da, Mekan. Aýdasyň gelmese sorap durmaýyn. Sen Gülälek bilen çaltrak düşünş. Ýogsam, sportdan sowaşyp barýaň. Saňa gelişjek zat däl. Tälimçim, siz arkaýyn boluň. Meni sporty hiç wagt taşlaman. Sport meň ykbalym. Men durmuşy sportsyz gözegime getiremok.

Gel dost, gel. Gowum dost, tuweleme. Aşyk ýigidiň aýdym aýdyşam üýtgeşik-ow. Ejeňi ugratdyňmy mähirlere? Ýo, inte ugradamok. O näme üçin? Ilki Mährä ejemi ugratjaklygymy aýdaýyn diýýändim. Aýt-da onda, integem aýdaňokmy? Ýok, şu gün hökman aýtjak. Ýör dost, türgenleşeýin. Men şonda Mekanyň soňky sözlerini diňlemegem islemedim. Ol-a bolmandyrgy, gynanaýdym. Belki ýaraşar? Ýok, ýaraşmars. Oň başga söýýäni bar. Maňa diňe Mekany ýatdan çykaraýmak galýa. Wiý, Mähri, men bu gün köp gürläp, seň bar wagtyňy alaýdym öýdýän. Bar sen gijä galaýma. Aly saňa garaşýandyr. Hawa. Dogry aýtýaň, Gülälek. Bilmedim dagy. Özüň bilýänsiň-dä.

Jaňym alaýda, birje gezek sesiňi eşidäýin. Hum, seňem dost bolaý şuny. Ýok, Aly sen düşünmediň. Ne, telefonyň özüňe nesip etsin. Läle, Läle! Şo tary alsana bäri. Çaýyňam ugruna çyka. Oglum diňle ine şu Magtymguly atamyň sözlerini Ýar ýüzüňden diýip aýdym bardyr. Şoň siň aýdaýjagrak ýeriňden men ilki bir hiňlenip bereýin.

Şeýdip aýt aýdyp gör onam bolmasa başga. Aýtyber oýuň gördüm. Nur saçylar ýar ýüzüňden. Bir mejnunam däli ýerdim. Nowaýy jenjeli saz. Jenjellime? Jinnelli. Şu kitapdan zatdan aldy oky bolmasa sora. Şu taý nähili näme diýýär şu sözüni diýip soragyn ýalňyş öwrenmegin.

Sen saz etmeli eberde. Ilki sazy goýber ondan ikinji gezek gaýtalamaly. Howlukma azajyk. Jumamyrat, şu çagany gyssap oturmasana öwrener däl. Öwrenjek bolsa şu wagt öwrenmeli dä men öwredip otyryn-a şu wagt. Gijäm molla indi ýadandyr, ertirem okuwa gitmeli. Dynjyny alaýsyn çaga. Bor oglum, bar gitde dynjyňy al ýöne ýaňky ýerini ýatdan çykarmagyn. Ýaňky ýalňyşlaň hemme ýerini belle. Şo şo taýda sag gitmelidir, onnoň yzyndan gaýtalamaly. Salowmaleýkim tälimçi. Oho, waleýkim essalam Mekan. Aý, şo gürrüň goý bolsun edäýeliň-le. Ýogsam, gülälekli ýatlamalar Meň ýarama duş ýetýär. Düşünýän düşünýän. Ýer bolýa. Sen hiç zat alada etme. Bar türgenleşige girişiber. Bolýa Täjik.

Bu gülleri nirden aldyň? Men bu gülleri seýläkden alyp gaýtdym. Tije kiň zadyny almak bolmaz-a oglum. Bu gülleň eýesi bardyr-a. Bar oglum, alanja ýeriňe äkidip goý. Ýok eje, bu gülleň eýesi ýok eken. Wiý, o nähili eýesi ýok? Eje, bu gülleri biri seýilgähde goýup gidipdir. Geçip galýan bir ýaş ýigitden soradym, oňky däl eken. Bir ýaşuly adamdanam soradym, oňkam däl eken. Onsoň maňa seýilgähiň bagbany, Bar oglum, bu lügülleri öýüňe atyp diýdi. Bärde galsa solar diýdi. Menem aldym gaýdyberdim. Ýeri bolýa-da oglum, lügülleri suwa salyp goýaly. Bar senem eliňi ýuwup gel oglum.

Bu güller meň yzym bilen geläýipdir. Diýmek, sen bu gülleri ak ýüregiňden beripsiň. Görsene, nesibe diýilýän zady. Nesibäň aýrylmasa, ondan gaçmak ýok diýleni çyn ekeni. Owadan günler siz men bagyşlaň. Mende başga alaç galmady. Gyzym, ýüzüň salykly. Ýok, eje, göwnüňe dur. Al çaý içsene. Ýok, gyzym. Men aňýan-a. Seň birinjiň-ä bar. Ýok eje, hemme zat gowy. Ýogsa-da, bu güller nirden çykdy? Güllermi? Bu gülleri Serdar jan getirdi. Seýilgähden aldym diýdi. Bir gadyr bilmez-ä muny seýilgähde goýup gidipdir. Menem onsoň owadanja bolansoň aldym-da suwa salyp goýaýdym.

Ohow, Mekan, salowmaleýkim! Gowumy jigim, gowumy taplaň? Okuwlaň gowumy? Öýde kim bar? Kakam işde, ejem-ä bar. Gel geçäý öýe. Mekan aga, türgenleşýäňizmi? Gowumy ýagdaýlaryňyz? Eje, seret bize kim gelipdir? Salowmaleýkim Genje. Salam Mekan jan, gel geç. Eje, men dükana baryp gelýän. Gowumy ýagdaýlaň? Hawa, ýagşy, ýagşy gelneje, özüňiz Ejeň dagy nähili? hemmesi gowumy? Hawa, hawa. Agam işdemi? Hawa agaňam işde, gowy. Mekanjan, indi Güläleklerede gidibermelimi? Ýok gelneje, entek howlukmasaňyzlaň. Nämä howlukmaň? Entek meň ýaryşsam bar enejem. Aý, ýaryşyň bolsa gitseň gelersiň-dä Mekan jan. Aý, şonda-da bir azajyk howlukmaýlyň, garaşaýyň azajyk. Ýa, bir zat öýkeleşäýdiňmi Gülälek bilen? Gülälek menden gaty gördi. Näme diýip gaty görýämiş? Aý, şoňa menem düşünemok. Düşünmeýän bolsa düşünişini diýmesene. O düşünişenok-a, men oňa jaň edýän. Alanok. Getir maňa belgisini ber, özüm jaň edeýin. Bol, aýt. Alanok-da. Aýdýan-a gelneje, şu alanok, alman içim ýakýa-da. Alar-la, garaş dur birazajyk. Tur, ýene bir gezek aýlal-da şuňa, näme beýle? Alo, salam. Siz Gülälekmi? Hawa, hawa. Men Mekan janyň gelnejesi. Mekan jan maňa siz barada gürrüň berdi. Belki-de o size menden başga söýýänleň bardygynam aýdandyr? Gülälek jan, sen bir zada düşün. Mekanyň senden başga söýýän gyzy ýok. Ol şonda senden başga söýýänim sport diýjek bolupdyr. Mekanyň ýüreginde ýekeje gyz bar, o-da sen Gülälek. Eger senem Mekany çyn ýürekden söýýän bolsaň, onda bagyşla. Söýgi bagyşlamagy başarýandyr jigim. Ine, Mekana telefony berýän, özüňiz gürleşiň, düşünişiň.

Aly, gowumy dost? Gowum, ýagşymy? Bu gün näme türgenleşeňok, eşiňem-ä çalyşmansyň? Aý, ýok şu gün. Höwesim ýok. O nä beýle, dost? Ýa näme, duşuşyga Mähri gelmedimi? Ýok, geldi dost Mähri. Onda nämçe ýüzüň salyk? Ýöne dost.

Mähri, saňa näme bolýar? Aglaýaňmygy? Ýok, hemme zat gülýäli. Al Gülälek telefonyň. Sag bol. Bagyşla. Senem telefonsuz goýdum. Maňa jaň atjak adam ýok. Ýa Aly göwnüňe degdimi? Ýok. Men oň göwnüne degdim. O näme üçin? Ol seň telefonyňa meňkidir öýtdi. Saňa Mikanyň ýazan SMS-lerine maňa gelendir öýtdi. Sen aýtmadyňmy bu meň joramyň telefony diýip? Men oňa aýtdym. O meni diňlemegem islemedi. Hiç zada düşünmän, mendenem, Mekandanam geçip gitdi. Ol meni söýenok eken Gülälek. Beý diýme, Mähri, ol seni bir gynanma. Men Mekan bilen gürleşerin. Bolşy ýaly hemme zady aýdyp bererin. Mekanam alaýdar. Hemme zat gowy bolar. Eger söýýän bolsa,

Mekan salowmaleýkum. Waleýkim Aly, gowumy taplar? Ýagşy, ýagşy. Eýgilikmi dost? Eýgilik, eýgilik-da. Arada bir düşünişmezlik boldy. O nähili düşünişmezlik? O gün men Güläleň belgisine sms ugratdym. Gülälek, maňa el telefonyňy beräý-de, meň telefonym öçjek bolýar. Telefonym öçse-de men Aly bilen habarlaşyp bilmen. Sen telefonyňa öz belgiňi geçiripjäň edäýiň. Ýok, Mähri meniň telefonymy alyp gidiber. Belgiňem geçirjek bolup durma. Men seniň telefonyňy äkidip bilmenä. Sen arkaýyn alyp gidiber, Mähri. Maňa telefonyň geregi ýog-a. Menem häzir öýe gaýtjak. Sag bol, Gülälek jan. Men ertir irden işe gelemde getirerin. Sag bol.

Boranna, Gülälek, siz arkaýynja gidiberiň, menem şu taýda duralga barjak. Ýok, Mähri, biraz garaşyp göräýeliň. O maňa hökman geljek diýdi-ä. Geler hökman. Siz arkaýynja gidiberiň, Boranna.